Dagbani Wikipedia saha Dagbani bilichinim yina ni bɛ ti duhi Dagbani zuliya yɛtɔɣa zuɣusaa intanɛti zuɣu. Di zuɣu ka bɛ yina ni Dagbani Wikipedia. Dagbani Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di ti wuhi salo binshɛɣu din nyɛ Wikipedia di ti bahi bahindi Dagbani Wikipedia. Di bahi bahindi.
Din kpa talahi ni yi ŋun nyɛ ninvuɣ palli n-kpɛri na Wikipedia zuɣu ni a ti tɔhiri sabira din kul kpa talahi ni a mi ti nyɛla ban yɛn tɔŋ kahigi di zaa ha ti ʒii ŋɔ puuni, Naawuni yi saɣi. To puhi ti yi paya n-niŋ la manua. Ti di pun yɛn ya luɣ shɛŋa yaɣa pam ka ti ni tooi nya ti shɛhira nima kaman pɔhim zuɣu luɣ shɛli polo din mali yɛlimaŋli. Ban sabbu niŋ yɛlimaŋli ka ka ka daɣiri din ni, din maa ti ni tooi zaŋ niŋ shɛhira, ti ni tooi lahi ti shɛhiranim bukunim puuni. Tɔ! Pumpɔŋɔ, ti yi pɛn zaŋla buku zaŋ ti ti shɛhira din pahi. Zuŋɔ ti yɛn bɔhinla lahabaya mali sabi bee lahabaya mali niŋ. A yi nya lahabali Dagbaanigu Kpiida zuɣu, wula ka a yɛn mali ni niŋ? A yi kana ti lihi pɔi ka a yɛn tooi mali lahabali niŋ a yooga browza a yɛn dihimi niŋ daging.wikipedia.org program ŋɔ maa nyɛla program shɛli din yɛn chɛ ka bihi tooi valigi Dagbanli sabbu Ka a yi ti bia taɣi bia eh, homework o ni tooi kpe intanet zuɣu bee Dagbani Wikipedia ŋɔ maa zuɣu nti bo baŋsim. Tɔ, shikuru bihi ban bɔhindi Dagbanli gba nyɛla bɛ ni tooi zaŋ li di anfaani ni karimbanim bɛn wuhiri Dagbanli bɛ nyɛla bɛ ni tooi zaŋ Dagbani Wikipedia ŋɔ maa n-zaŋ wuhi karimbihi bɛ karinzɔna ni. Bakwai kam, Wikipedia karimba kuɣila nyɛla ban yɛn yirina TV teesa ŋɔ zuɣu n-ti lɛri salo baŋsim zaŋ kpa Wikipedia bɛ ni tuhiri sabiri di zuɣu shɛm. Kpaŋmi aman ka a bummiri a TV bakwai kam m-bɔhindi baŋsim shɛli din yɛn chɛ ka ti tɔhiri yɛligiri Dagbanli Wikipedia. Gbaami Dagbanli Wikipedia saha station ŋɔ zuɣu asibiri dali kam kuriga anahi yi ti yaɣi minti pihita. Dagbanli Wikipedia saha, Small Fund.
ni ti tuma jɛlinsi n ŋɔ bee ti Dagbani Wikipedia sahalan m-bɔŋɔ ka di mali tamaha ni salo nyɛla ban ʒi bɛ TV adakanim gbuni ni bɛ wum ti ni mali shɛli ni ti ba zuŋɔ dabisili ŋɔ. ka ti ni pun mi li shɛm. Program ŋɔ maa ka ti mali neeri salo nini zaŋ kpa Wikipedia polo. Ti bakɔi din gari maa ni, ti daa yɛla ni Wikimedia Foundation yaɣa la puuni shɛli beni ka ti boondi li Wikipedia ka di be bala pam zuɣu n-yɛri ŋɔ ti mali li Dagbanli ni din ka ti boondi Dagbaani Wikipedia maa zuɣu ŋɔ. Ti bɔrimi ni ti nya Wikipedia di nahingbana ni nyɛ shɛm domi ti daa yɛla ni salo m-bɔhi bɛ suhi ka beri di zuɣu n-sabiri lahibaya bahiri na ka ninsal kam ni tooi zaŋli di anfaani ka di nyɛla yoli pɔi ka a pahi ban bɔhi bɛ suhi ka sabiri Wikipedia zuɣu ti buri ba volunteer editors. Pɔi ka a ni tooi tum lala tuma maa? Talahi nyɛli ni a mi Wikipedia di nahingbana ni nyɛ shɛm. Zuŋɔ ʒiima din yɛn du n-tam yɛtɔɣ shɛli zuɣu m-bala maa. Ka ti ni ku mi li ti biɛhigu puuni shɛm, binshɛɣukam ka a yi kul yɛn niŋ, Shi a malila di shili viɛnyɛliŋga m-bo di bimbɔra ka tooi tum tuma maa viɛnyɛliŋga. Tɔ! A yɛn sabi bee n-tɔhiri sabiri Wikipedia zuɣu, di tu ni a mali kompiuta bee zaamani foon pari shɛŋa din yina ka bɛ booni li smartphone la. Di tu naa mali li. Di lan tu naa mali Internet connectivity, waato ka a ni tooi zaŋ a kɔmputa bee a smartphone maa n-kpe Internet zuɣu, dama Wikipedia sabbu zaaha di bela Internet zuɣu. A shili maa malibu pun yaha, di tu naa lan mali binshɛɣu ti ni booni User Account la. User Account maa n-nyɛ din yɛn ti a soli. Ka a tooi kpe Wikipedia ni n-tooi tɔhi tɔhibu kam zaa ha a ni mali ni a tɔhi sɔŋ Wikipedia zuɣu. Din bahi di nyaaŋa maa nyɛla di tu ni a mali a hankali bee a suhubia puuni bumboo ka n yɛn zaŋ bahi na Wikipedia zuɣu. Lahabali ka n yɛn zaŋ bahi na, foto ka n yɛn zaŋ bahi na, kukoli ka n yɛn zaŋ bahi na. Di tu ni a mi a suhubia ŋɔ puuni a ni yɛn zaŋ shɛli bahi na ka naan chana Wikipedia dundɔŋ maa puuni. Ka ni di pun yɛli maa, Wikipedia nyɛla din be bala pam ni. N yɛri ŋɔ di be bala paagi n daan daam bala kɔbisita, ka Dagbanli gba zaa be di puuni. Ti ʒii ŋɔ maa, ti yɛn yuli la silimiinsili Wikipedia n-yɛli la English Wikipedia di nahingbana ni nyɛ shɛm, ka lahi yuli Dagbanli Wikipedia di nahingbana ni be shɛm. Tuuli, ti ni yuli Silimiinsi li dini maa din be shɛm. Silimiinsi li Wikipedia maa. A yi kpe Silimiinsi li Wikipedia maa kafuni ka a yɛn kpe di puuni, shi a kpe a foon bee a kompuza browser puuni. N-ti dihi en dot wikipedia dot org din zaŋ a kpe English Wikipedia n-yɛrila siliminsili Wikipedia maa di dundɔŋ maa ni. A yi kpe di puuni, din yɛn yina shɛm m-bɔŋɔ kaman a ni yoori a. A koliba maa zuɣu shɛm maa, ka di nahingbana maa nyɛla binshɛɣu din zooi pam, pirila saha kalinsi zuɣu ku ka n kpi la di shɛŋa yuli, di bahi baŋdi din kpa talahi ni nyini ŋun nyɛ ninvuɣ palli n-kpɛri na Wikipedia zuɣu ni a ti tɔhiri sabira din ku kpa talahi ni a mi ti nyɛla ban yɛn tɔŋ kahigi di zaa ha ti ʒii ŋɔ puuni Naawuni yi saɣi. Tuuli nubila ŋɔ ni tiri shɛli ŋɔ ti nyɛ yuli ni pa m-baɣi anfooni ka di ŋmani ninsali foto zuɣu ŋmaa laasabu. Yu shɛli din be nimaani maa, a yi kpe na Silimiinsili Wikipedia maa puuni, yu shɛli bɛ ni mi a Wikipedia zuɣu dini n-yɛn pa kpɛŋŋɔ maa nubila maa ni tiri shɛli maa. Kamani ti ni lihiri ti screen ŋɔ zuɣu ŋɔ ti nyarila Shahado Sadiq Waato, ti ni zaŋ so yuli zaŋ kpɛna Wikipedia ŋɔ puuni maa o yuli Shahadu Sadiq, di zuɣu ka o yuli be kpɛŋ ŋɔ maa. Di yi niŋmi ka a gba zaa nyɛ ninvuɣ so ŋun mali akaunti Wikipedia, silimiinsili Wikipedia zuɣu, a yi kpɛna, nubila ŋɔ ni tiri shɛli maa, a yuli n-yɛn be nimaani. Ti kpuɣi n li ŋmahi li kamani a yuli Abdullahi Naporo. Ka a kpɛna Wikipedia ka zaŋ Naporo GH ni A ni bɔri ni bɛ miya ni yu shɛli m-bala Wikipedia zuɣu. Di yi niŋ ka a kpɛna kaman ti ni chana English Wikipedia ŋɔ zuɣu maa, nubila ŋɔ ni tiri shɛli maa, Naporo GH maa yɛn pa nimaani. Waato ti booni li username. A ni zaŋ yu shɛli zaŋ be Wikipedia bee bɛ miya ni yu shɛli Wikipedia zuɣu, di ni yɛn pa kpɛŋ ŋɔ maa. Kamani N yuli ni booni Musa Fuseni ka bɛ lee mi ma Musa FM Wikipedia zuɣu ŋɔ. Yi di kpɛna ni n yuli tiŋ ŋɔ maa Musa FM Kirie n-nyɛri nimaani. Din pa di zuɣu n-nyɛ Alert. Alert maa waato Wikipedia yaɣa yaɣa maa zaa ha bi yi mali lahabali shɛli ni bɛ zaŋ ti a kpɛŋ ŋɔ n-yɛn nyili yɛla. Wato a mali lahabali din yi Yaakaza Wikipedia puuni na, ti ŋɔ maa yɛn taai lahinli. Ka a yi yooi nimaani, lahabali kam zaa ha din yi Wikipedia n kani a sani, a nyaaŋu yɛn nya li. Ti ni zaŋ so yuli zaŋ kpɛna Wikipedia ŋɔ ni zuŋɔ maa, Shahadu Sadiq. O malila lahabaya ka na bi tooi kari li ka di yiɣisi pishiayika. Di zuɣu ka a nya pishiayika namba 28 ni pa kpɛŋŋɔ maa. Din pa di zuɣu maa, dini n nyɛ notices. Di nyɛla malila gbaŋ shɛli din ku pa askiri ŋɔ maa zuɣu ti booni li page. Di nyɛla yitohi din sabiri di zuɣu, lahabali shɛli din be di zuɣu n kanna a sani kpe ŋɔ maa mi ka a yɛn nya. Nimaani ka a yɛn nya di lahinli. Din pa di zuɣu maa mi n nyɛ talk. Wikipedia zuɣu di dii bi saɣi ti ni ti ŋmɛri naŋgban kpeeni shɛŋa din ka anfaani Ka di nyɛla polo ni ka ti ŋmɛri li, ka n sabi bini ya ka sa nyɛla zaɣ ʒee, ka shitɔbu mi kpɛna nti nyahi li ka sabi ni bini ya ka sa nyɛla zaɣ piɛlli, ka n gba lan labina nti nyahi li ni di nyɛla zaɣ ʒee, ka o gba lan kpɛhi nti nyahi li ka di nyɛla zaɣ piɛlli. Di yi ti niŋ ka yi haŋkali woligi tabi kaman ŋɔ maa, Di bi tu kamaata ni yi be Wikipedia maa zuɣu n-nyɛhiri tab sabbu nima ka zaŋ yi maŋmaŋ dini niŋdi na. Di malila foliŋgi Wikipedia zuɣu. Yi ni tooi kpe nimaani nti tɔhi yi hankaya zaŋ ti taba. A mi, ni yɛli ni di nyɛla zaɣ ʒee maa, n ŋɔ zuɣu ka n yɛli ni di nyɛla zaɣ ʒee, ka o gba yɛli, ni yɛli ni di nyɛla zaɣ piɛlli maa, n ŋɔ zuɣu n-nyɛ li. Ka yi tɔhi yi hankaya zaŋ ti taba ka di ti bi. Ka yi waligi li ka naan labi kpɛna nti lan tɔhiri sabiya. Talk peji ŋɔ maa di ni n-tiri ti foliŋga ka ti tooi waligiri taba di yi ti niŋ ka ti hankaya n-waligi tabi ti sabbu puuni. Din pala zuɣu maa n-nyɛ Sandbox. Di nyɛla a nyɛla ninvuɣ palli Wikipedia zuɣu ka a nuu na dii bi valigi sabbu sabbu maa. Sandbox maa ni ŋmanila practice niŋbu shee. Nimaani ka a ni tooi kpɛya nti sabiri a sabbu zaa ha. N niŋdi a chirimbu zaaha. Di ŋuna di yɛn bela a salo ni, di be m be polo ni ka niriba nyari li. So din tooi kpɛna ka na bɔri ni o bɔhim o ni tooi kpe sound box maa ni nti bɔhim o sabbu zaaha. Di ti nyɛla a paasi mi ka a naan kpɛna Wikipedia maŋmaŋ puuni nti pili sabbu ka mali li bahiri na ka sokam ni tooi nya li. Preferences ŋɔ maa nyɛla Wikipedia nindoo maa nyɛ ŋun tɔhiri sabiri ŋɔ maa. Wula ka a lee bɔri ni di be? A bɔri ni a sabiri siliminsili ni ka Dagbanli ni? Kamani tiŋwana, ti zoomi ka ti be siliminsili Wikipedia mini Dagbanli Wikipedia. Di tooi niŋdi ka saha shɛli ka yoogi a ni lihiri shɛli a talivisa ŋɔ zuɣu maa ka sabbu maa pam nyɛ Dagbanli. Wula ka a lee bɔri ni a Wikipedia di nahingbana yirina kpe ŋɔ maa ka ti tooi n-kpɛri nti taɣiri tiŋanim maa zaa ha? Din pa di zuɣu, ti ni lihi contributions, ti yɛli ni Wikipedia malila yaɣa yaɣa pam. Tɔhasab maa, fotonim zaŋ bahi na be din ni, ka lahabali sabbu beni, ka kukoya zaŋ bahi na gba zaa beni. Lala yaɣa yaɣa maa zaa ha ni, lahabali lɛbigibo n-lɛbigi li Dagbanli zaŋ chaŋ, n-lɛbigi li Silimiinsi la n-chaŋ Dagbanli. Laya nim maa zaaha, laya tɔhibu tɔhibu maa zaaha, tuŋ a ni kpɛna Wikipedia hali ni zuŋɔ, a bɔri ni a baŋ a ni tɔhi shɛli kam zaaha a ni kpɛna contribution maa ni, a nyɛla ŋun ni nya li. Ka ni di kpini ya ni a ni lihiri shɛli a talivisa ŋɔ zuɣu maa, ti ni zaŋ so yuui zaŋ kpɛna silimiinsili Wikipedia maa ni. Bɛ mi o mi Shahadu Sadiq Wikipedia zuɣu Di yi niŋ mi ka so dabam kana ni o gba ti zaŋ kɔmputa ŋɔ tum tuma, a yi ku sabira dee n-sabiri mi ka Wikipedia niŋ mi Shahadu Sadiq na ku sabiri ŋɔ shee o yimi din nyɛ log out maa. o yi log out ka so dabam n gba zaa mali o dahilali eh, Wikipedia account o gba zaa ni tooi kpɛna. Wato kpɛŋɔ maa ku ŋmanila dundoli zaŋ ti Wikipedia. A yi yɛn kpɛna shee kpɛŋŋo, a yi yɛn kpɛna niŋɔ a din pali la di nyɛla log in ka a dihi ka kpɛna ka di bɔhi a a yuli bini mi a yu shɛli Wikipedia zuɣu n yɛrila username maa ni a email ni a password ka di naan ti a soli ka a kpɛna a ni ti lahi yɛn yi Kpɛŋ ŋɔ a ni kana din kpaŋ log out kaman din paya shɛm ŋɔ maa, a yi dihi li ka di zaŋ a yi. Di saha so bam dabam ni kana ŋun maŋmaŋ user name ka o yɛn zaŋ n-kpa kpɛ na Wikipedia maa zuɣu. N pun nya di nahingbana maa nyɛla din galisi pam ka saha ku tooi saɣi ti ti ka ti ni zaa. Kaman ti ni pun yɛli maa, ti nia nyɛla ti yuli silimiinsili Wikipedia ni Dagbanli Wikipedia di nahingbana ni nyɛ shɛm. Ti ni yuli Silimiinsili Wikipedia di nahingbana n-nyɛ shɛm ŋɔ. Pumpɔŋɔ ti ni yoogi Dagbanli Wikipedia n-nyɛ di gba zaa ni be shɛm. Pɔi ka a yɛn kpe Dagbanli Wikipedia puuni shee a kpe a browser ni a komputa bee a smartphone maa zuɣu n-ti dihi www dot dag dot wikipedia dot org. Waato di ye di eji shɛli din beri ni maa, dagbanli din ŋmaa di zaɣa ŋmaa n nye di eji maa, a yan yiɣisiri bachi www.deg.wikipedia.org a yi kpe din ni din yen yina shem m pa a talivisa maa zuɣu maa. Ti dagbanli Wikipedia di dundoŋ maa ni m boŋɔ maa. Amaa a ni ku lihi li kamani anfoonnim ŋɔ, a chɛ din nyɛ alaama kamani dan yɛn ni a gbɛbu a paliisi ŋɔ, a ni nya li, a ni baŋ ni Dagbaŋ yɛtɔɣa ka di yɛri maa, Di ti ma bi so ŋun mini o paɣa ʒi dundɔŋ ŋɔ ni ŋɔ, a ni nya li a ni baŋ ni Dagbanli yɛtɔɣa ka di yɛri maa. Ka a yi lihi di puuni, shɛli polo nubila ŋɔ ni tiriti ŋɔ, a ni nya ka bɛ sabi ni lahibaya. Pɔi ni dina, di niŋda Marhabi kpɛhiri na Wikipedia ni ka yɛra ni di nyɛla baŋsim bayana kundili sokam ni ni tooi tɔhi sabi. Di ku teerami ni a yuuni binshɛɣu Dagbani Wikipedia zuɣu maa, a gba zaa nyɛla ŋun ni tooi pahi n-tɔhi haŋkali ka baŋsim niŋ bayana zaŋ ti sokam zaaha ka di nyɛla yoli so bɛn yo binshɛɣu ka zaŋ li di anfaani. N ni tiriti shɛli polo ŋɔ, a ni nya binyɛli ni lahabaya nyɛla din paagi yi n daandam tuhili ni kɔbisiyopɔin ni pihinahi. Lala lahabaya m-be ti Dagbanli Wikipedia zuɣu ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ, ka di zaa ha maa nyɛla Dagbanli ni ka ti ku sabi li. Silimiinsili bi gabi bee bali shɛli bi gabi di ni. Ka di nyɛla lala alahibahi maa di nyɛla din laɣim andunia yaŋ zuɣu baŋsim yaɣa yaɣa ya din galisi. Ti mali lahibahi din jɛndi alaafee mini ti lahi, din jɛndi daadam biɛhigu, lahibahi beni din jɛndi sariya karibu, saŋmarisi baŋsim, Adiini yɛltɔɣa kamani ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ, ti mali Dagbanli Alkur'aani ka di be ti Dagbanli Wikipedia maa zuɣu, ka ŋa zaa, ŋa di zaa ha nyɛla binshɛɣu a ni tooi kpɛna ti zaŋ di anfaani, ka di pala a yɛn nyɔla kubu bee jɛnjɛni. Ti Dagbanli Wikipedia maa, ti ni lihi di gba nahingbana ni nyɛ shɛm. Kamani nobiligu ni tiri shɛli ŋɔ, a ni nya anfooni din ŋmani ninsal zuɣuŋmaa Di wuhirimi ŋun kpɛna Wikipedia maa puuni, o yuli nyɛla Shahadu Sadiq. Di nyɛla a kpɛla di puuni na ni a gba user name bee bɛ ni mi a yu shɛli Wikipedia zuɣu dini yɛn pa kpɛŋ ŋɔ. Kamani n yuli ni booni Musa FM ŋɔ, di dii nyɛla n yuli ka n di zaŋ n kpɛna kompiuta ŋɔ zuɣu. Musa FM ka a dii nya nubili ŋɔ ni tiri shɛli ŋɔ. Din paya ka di foto ŋmani biɛlli maa, di wuhirimi ni lahabali kam zaaha Wikipedia yaɣa maa zaaha bi ni mali ni bi zaŋ ti nyɛ ŋun tɔhiri sabiri ŋɔ. Kpɛŋ ŋɔ maa ka a yɛn nya di lahinli ka di wuhiri ni a mali lahabali. Lahabali nyɛla din yi Wikipedia di fɔŋ yaakaza bee di yaɣa yaakaza na. n ka naai nyɛ ŋun tɔhiri sabiri ŋɔ sani. A yi lihi nimaani, ti ni nyɛ kalinli paagi pihita ayi ka, waato di wuhirimi ni Shahadu Sadiq lahibali nyɛla din yina Wikipedia m-paagi pihita ayi ka. Di nyɛla o yoomi karim ŋa zaa ha. A yi nyam ka nambanima maa ka di boogi bee ka di lahi ka nimaani. Di wuhiya ni o na mali lahabaya paagi pihita ayi ka ka na bi karin li. Din pa di zuɣu mi nyɛla a ni lihiri gbaŋ biɛlinli shɛli din ku pa a a screen bee a talivisa ŋɔ zuɣu ŋɔ. Lahabaya shɛli din yi lala gbaŋ biɛlinli maa na n-kani naa sani, di mini gba lahinli ni yɛn be kpɛŋ ŋɔ maa. A ni lihiri ma o na mali a lahabaya paagi bin pihi ni ka na bi karin li. O yi yoogi n-karin zaɣ yiŋga a ni nyam ka kalinli maa labi na pihi nu yiŋka. O yi karim di zaa ha, a bi lee nya ka namba shɛli pa nimaani. Di saha di wuya ni o na ka lahabali shɛli din yi lala gbaŋ biɛnli maa ni na. Ti mali yɛlima silimiinsili maa ni di ni di nyɛ tɔk maa. Kamani ti ni mi ka di bi tu kamaata ni ti ŋmɛri nangbani kpeen shɛŋa din ka anfaani Wikipedia zuɣu la, ka di lan nyɛla kamani ti tɔhirimi sabiri lahabaya. Ninsal nim yi ku laɣim shɛli polo, di tooi niŋdi ka yi hankaya tooi woligiri taba zaŋ kpa lahabali shɛŋa polo. Kaman di yi niŋmi ka zaɣila yɛli o sabbahi na ni bini yaa ka zaŋ nyɛla ŋ-ŋɔ, kaman di nyɛla zaɣ piɛlli, ka so mi kpɛna ka o hankali tooi kaman di tum ni di nyɛ di nyɛla zaɣ ʒee, ka nyahi zaɣ piɛlli maa ka sabi zaɣ ʒee. Ka ŋun di sabili tuuli maa, ka o gba kana nti nyahi zaɣ ʒee maa ka sabi zaɣ piɛlli, yi kuli niŋ lala chana, di ka din di ka din mali anfa, di pa binshɛɣu din mali anfaani, di bi tu lala. Di zuɣu ka Wikipedia yihi foliŋgi shɛli na pɔhim maa zuɣu ka ti booni li Talk Pitch. Dini ka ti Dagbaŋli Wikipedia ka ti booni Yɛlima. Lala foliŋgi maa, di ni yɛn ti nya furisa ka yi tooi kpe nimaani, nti kɔhi yi hankaya zaŋ ti taba. A mi ni yɛli ni di nyɛla zaɣ piɛlli maa, n daliri m-bɔŋɔ. Ka o gba yɛli ni yɛli ni di nyɛla zaɣ ʒee maa, n daliri m-bɔŋɔ. Ka yi kɔhi yi hankaya n-zaŋ ti taba di yi ti lu viɛnyɛliŋga, ka yi labi na nti chɛ ka din nyɛ yɛlimaŋli maa ka dini m-be Wikipedia zuɣu. Di ni mali anfaani gari yi be di zuɣu n-nyɛhiri tab sabbunima ka taɣiri li saha shɛlikam zaa ha. Lala talk page bee yɛlima ŋɔ maa di daliri ni nyɛ shɛli m-bala maa. Din pahi di zuɣu n-nyɛ suhuyurilim. Silimiinsuli maa n-ti di nyɛli ka di sabi ni preferences. Dini n-nyɛ. Wikipedia, A ni yooli di nini doo maa ni be shɛm maa, wula ka nyɛ ŋun tɔhiri sabiri ŋɔ maa a suhu lee yu ni di be? Ŋmahili nyɛla kamani tuuli maa ti di nyɛ ka nahingbana ŋɔ maa pam ka di zahir di nyɛla siliminsili ti ni yooi kpe ŋɔ a nyɛ ka di nyɛ Dagbanli. So di mini ti be Dagbanli Wikipedia zuɣu maa, So beni, bali lee maa ŋun na nyɛ sani n-kpɛna Nahingbana maa pam yuya din tooi nyɛ binshɛɣu o ni dii bi gbaari viɛnyɛliŋga so o suhuyurilim maa puuni a ni tooi kpi n-ti taɣili silimiinsili. Ka lala nahingbana shɛŋa zaaha a ni lihiri ŋɔ maa yɛlima suhuyurilim kalinli a ni lihiri shɛli ŋɔ maa ka di zaaha lan labina nti nyɛ silimiinsili. Waato di ku bɔri, di ku wuhirimi ni yi nyɛ ŋun tɔhiri sabiri ŋɔ maa a ni bɔri ni di nahingbana bee shɛm din yirina bahi shɛli ni kamani di yuli maa ni yɛli maa suhuyirili nyin ni bɔri li shɛm ka a tooi taɣi taɣi li a ni bɔri li shɛm di mi gba tuma ni nyɛ shɛli m-bala maa. Tin kana ti lihi tɔhibu waato silimiinsili maa ni ti di nyɛli ka di nyɛ contribution ti yɛla ni Wikipedia nyɛla din mali yaɣa pam. Fotonim zaŋ bahina beni, lahabaya sabbu beni ka chɛ kukoya zaŋ bahina. Ŋaninim maa zaaha zaɣ yiŋga kam puuni, a tɔhibu lee nyɛla wula, ka saha dini ka a zaŋ li bahina? A yi kpe kpiɔŋ ŋɔ maa, a nyɛla ŋun ni tooi nya li din jɛndi gbaŋ biɛlinli shɛli a ni lihiri a sikirin ŋɔ maa zuɣu. Kaman a ni yoogi lahabali ka lahabali maa tachi nyɛ damba chuɣu. A yi kpɛna di puuni, di nyɛla a ni tɔhi shɛlikam zaaha niŋ lala atikili bee lala lahabali maa ni, a nyɛla ŋun tooi nyɛli din ni. Dabisili yaakaza, saha yaakaza, a daa nyam ni a daa nyɛla ŋun kpɛna lala lala atikili maa ni n-ti pahi lahabali yaakaza. Dabisili yaakaza, saha yaakaza, a daa nyɛla ŋun kpɛna lala. Atikil bee lahabali maa ni nti zaŋ anfooni zaŋ bahi na. Di zaaha a ni kpɛri ni a nya a ni tɔhi shɛlikam zaaha n-niŋ lala lahabali bee lala atikil maa puuni. Ti mali din bahi ni Nyaŋe nudirigu zuɣu ŋɔ ka nubila maa tiri li maa, yima, silimiinsili maa nti di nya li ka di nyɛ log out. Kpɛŋŋɔ maa di ŋmanila dundo bia zaŋ ti Wikipedia. A yɛn chana shee kpe ka a doli chana, a lahi yɛn yi shee kpɛŋ ŋɔ maa ka a yi. Waato a ni lihiri shɛli a talivisa ŋɔ zuɣu ŋɔ, Shahadu Sadiq yuli ka ti zaŋ kpɛna din ni. Di yi niŋmi ka o naagi o ni bɔri shɛli zaa ha, Maybe ka so so dabba mi gba yɛn kpɛna nti zaŋ lala kɔmputa ŋɔ n-tum o tuma Wikipedia ni, ka bɔri ni di nyɛ lala nir maa yuli ni, kaman m bɔri ni n gba kpɛna ti tɔhi sabi. Din ku paya shɛm ŋɔ maa, yi yi tɔhiri sabiri zaaha, Wikipedia ni m ba yɛn lihiri li mi Shahadu Sadiq n sabiri ŋɔ. Sheela Shahadu Sadiq yiya ka mi naan kpɛna. zuɣu yɛn kpɛna din bɔhi maa n yuli, waato bɛ ni mi ma yu shɛli Wikipedia zuɣu ka ti booni li username la, ka bɔhi ma n password yɛla, ka di naan ti ma soli ka n tooi kpɛna. Kpɛŋŋɔ maa, nubila maa ni tiriti shɛli maa, Wikipedia, Dagbani la Wikipedia di dundo bia m-bala maa, a yɛn kpɛna shee ni ka a doli alahi yi shee nimaani ka a lahi doli yaha. A yi kana gbunni ŋɔ, ti mali solɔɣu a ni lihiri gbambiɛlli shɛli bee pig shɛli a screen ŋɔ zuɣu ŋɔ. A ni lihiri shɛli maa, a ni lihiri shɛli maa m-ba, di zuɣu ka din sabbu maa pa zaɣ nuɣiso ka nyɛ zaɣ sabinli. Daan di wuhimi ni di pun yoomi maa. Kaman a ni kana gbunni ŋɔ kpe, din highlight n-nyɛ buluu ŋɔ maa, a yi dihi li, a yi ku dihi li, a ni ku lihiri gbambiɛlli shɛli ŋɔ maa nɔɔ n-yɛn yina. Di zuɣu ka di nyɛ zaɣ sabinli maa. Waato Dagbanli Wikipedia, Ti dundɔŋ gɔrigu maa din ka a ku lihiri maa ka ti booni li solɔɣu. Din pala zuɣu ŋɔ n-nyɛ shaawara gbaabu. Waato ti dundɔŋ maa puuni di nyɛla ti malila hankaya tɔhi ti taba tiŋ ŋɔ maa ka ti yɛn kpɛna n ti tɔhi ti hankali ti taba ka din bi yina polo n lee nyɛla ti malibiligu dundɔŋ maa ti mabihi maa noli sunsuuni ka di yɛn be ni tiri shɛli ŋɔ karimma waato gbaŋbiɛlli shɛli din pa a talivisa bee a kɔmputa sikirin maa zuɣu ka a lihiri maa ka karindi li maa kpe ŋɔ maa n-wuhiri a ni na be shɛli polo waato di wuhiya ni gbaŋbiɛlli ŋɔ ka ti na karinda Di zuɣu ka a nya ka nimaani gba zaa di bi halaiti zaɣ nuɣiso bee buluu, ka gba nyɛ zaɣ sabila. Di wuhirimi ni ti ni yooi gbaŋbiɛlli shɛli m-bala maa. Din pa di zuɣu ŋɔ n-nyɛ mali niŋ. Kamani ti ni yɛri ni ti tɔhirimi sabira Wikipedia zuɣu maa, so ni tooi kana nti kpe leei article bee lahibali, ka so gba ti kana nti pahi hankali dinni. Mali niŋ maa silimiinzilini din nyɛ edit maa mali niŋ mi bee edit di nyɛla bushɛm din tooi nyɛla binshɛɣu ka a pahi bee binshɛɣu ka a yihi bee binshɛɣu ka a mali niŋ mali niŋ maa ni nyɛ shɛm bala maa pahibu maa ni tooi nyɛla lahabali palli ka a nam a create la new article bee so n pun n nam lahabali palli o create la new article Ka mi kpɛna nti lihi di puuni, yɛtɔɣ shɛli be di puuni, di Dagbaŋ la maa bi lu viɛnyɛliŋga ka a mali li sabi sɔŋ, bee yi bachi ka bi sabi ka di bachi kɔba maa bi yiɣisi viɛnyɛliŋga ka a mali li yiɣisi sɔŋ di ni to ni di be shɛm, bee tɔb bihi m-bi to viɛnyɛliŋga, o ni sabi yɛtɔɣili ŋɔ a di bahi du ti ni o zaŋ Vuhim bia na, n yɛrila full stop, o bi zaŋ na. A ni tooi kpɛna ka di nyɛla a gba tɔhibu ni ku nyɛ shɛli bala full stop ka a niŋ ka yina bee kpɛŋɔ a di tum ni question mark n yɛrila bɔhigu bia ni di dɔni ni maa ni ka o bi tooi zaŋ li na. A yi kpɛna a ni tooi zaŋ lala binyɛri din ni ka ti booni mali niŋ maa ka kafin ka a ti tooi mali sabi bee mali niŋ. Gbambiɛlli maa bee peeji maa ni ku doya shɛm ŋɔ, a ku tooi niŋ kam ni kam di zuɣu. Naɣila, tuuli a dihi la mali niŋ maa. A yi dihi mali niŋ maa, di ban ti a soli ka a kpe yaɣ shɛli a ni bɔri ni a ti mali niŋ maa nti mali niŋ. Lahibali ka a yɛn sabi pahi na, anfooni ka a yɛn zaŋ bahi na. A yɛn mali la bachi sɔŋ bee yɛtɔɣa zaŋ sɔŋ viɛnyɛliŋga ka a niŋ a ni bɔri shɛli ka naŋ zaŋ wuhi salo. N-tɛha ti bakɔi shɛŋa din kanna ti ni yuli atikil bee lahibal puuni mali niŋ maa, di balibu balibu zaaha din beni, ka gba ni tooi kpɛna n-ti tooi mali niŋ ka di nyɛla lala yaɣa maa ka a yɛn zaŋ tum tuma. Malimi di yibu shee na zaŋ niŋ silimiinsi ni dini n-nyɛ edit source maa. Nimaani, gbanbiɛlli shɛli bee page shɛli a ni lihiri maa, di malila bɛ ni lahi yɛn sabili shɛm, ka di nyɛla ban baŋsim ziligi tabiibi n yɛrila IT polo, bɛ malila bɛ ni sabiri li shɛm, ka di doo maa be di kɔŋko. Ti ni lihiri page shɛli ŋɔ ka tooi karindi li ŋɔ maa, A yi yoogi malimi di yib shee na niŋ maa, di kuli nyɛla lala lahabali maa n-niŋ o, amaa di nini doo maa, din be a di ku. Kaman ti ni di lihiri shɛli lahabali gbaliŋ maa zaaha, ti ni di karindi maa, taabibi baŋsim polo, lala yɛltɔɣa gbaliŋ maa zaaha bɛ ni sabi li sɔŋ shɛm m-bɔŋɔ maa, ni highlight shɛli bulu ŋɔ maa lala lahabaya gbariŋ maa zaa ti di nyɛri tiŋgbani zuɣu laŋ kolo foto n yɛrila JJ Rawlings ka nyɛ n de Bewa Palace di foto ka nyɛ lahabaya pam ni di ku do di zuɣu a yi kpee malimi di yibu shee na niŋ maa bin sabili shɛm bɔŋɔ maa ka kpɛŋ ŋɔ maa Kaman di pun yɛli maa, ban haŋkali ziligi Ayiti baŋsim polo, bana n-tooi kpɛrina nimaani, ka tooi kpɛrina di ni nti sabira. Di gba zaa ni tooi zaŋ nimaani m-mali lahibali bee m-mali sabbu sabi. Amaa ban nyɛ ninvuɣ palibu na yoli kpɛrina Wikipedia ni ti dii bi yi yuuni bɛ kpɛrina nimaani. Shɛli polo a ni di lihiri karim maa, di ni nyɛ zaɣ sabinli la, ti ni kpe malimi di yibu shee na niŋmi a ni nya din pa labina zaɣ buluu. Waato di wuhiya ni ka nimaani ka ti be maa, ti mi ni be shɛli malimi di yili shɛli na niŋ maa, a ni nya ka di sabbu maa ka di pa nyɛ zaɣ sabinli. Di zuɣu chɛɣu ti labi karimma maa, karimma, ka zaŋ ti labisi ti Dagbani ni Wikipedia mabiligu dundɔŋ maa ni. Tɔ, ti ti labina. Din lahi to ni ti li nyɛla lihimi taarihi. Lala page kamani di nyɛla ayoola lahibali bee article. Baŋkam tɔhi tɔhibu kam zaaha di zuɣu ni saha shɛŋa zaa bini kpɛna ni bɛ yuya. Taarihi maa nyɛla din yɛn wahi waato lala article bee lala lahibali maa ŋun kan tim nuhi dinni, foto ka o zaŋ bahi na, lahibali ka o sabi pahi. bee o ni niŋ shɛli kam zaaha di zuɣu, taarihi maa lihibitahiri maa n-nyɛ binshɛɣu din wuhiri li. Achirdi nyɛla ŋun kpɛna a gbaa zuɣu ni o ni kpɛna foto ka o zaŋ pahi atikili ŋɔ zuɣu. Di yɛn Shitɔbdi nyɛla ŋun di kpɛna kurigi yini zuɣu ni o ni kpɛna sabbu yaa ka zaŋdi bi dɔn viɛnyɛla ka o mali li sabi taarihi maa n-wuhiri di zaaha atikili kam zuɣu. A yi kpɛri ni a yi nyɛla ŋun kam tɔhi lala atikili maa zuɣu ni tuun shɛli o ni tum ni saha shɛli o ni tum lala tuma maa, din lan kpa talahi pam ni ŋun kam sabiri Dagbani Wikipedia zuɣu mi nyɛla adaka ŋɔ waɣinli din puli doya ŋɔ maa nubili maa ni tiri shɛli polo ŋɔ maa. Dini n nyɛ Vihimi Dagbaanli Wikipedia. A yi bɔrila lahabali shɛli kam zaaha Dagbaanli Wikipedia ni, a yi kpe ni adaka ŋɔ maa puuni nti dihi a ni nya ka tɔbu maa tɔri ŋɔ maa di wuhiya ni a ni tooi sabi bee a ni tooi taipi a ni bɔri lahabali shɛli maa di zuɣu. Ka dihi nimbili ŋɔ maa ka di guui gili wiki Dagbaanli Wikipedia zuɣu zaaha ti ni yɛn yi lahabali paagi tuhili ni kɔbisiyopɔin ni pihinahi la zaa ka di gili lihi di zaaha m-bo lala lahabali maa shee taana. Ŋmahili nyɛla a bi yi yi shikuru kuna ni bɛ to mo yiŋ tuma, ka bɔhigu maa nyɛla ni bɔ n-lee ŋe bachi namda ka a bi mi a ni yɛn gbaai shɛm. Wikipedia nyɛla din pa taai foliŋga ni a tooi sɔŋ a bia ka yi niŋdi yi homework n-yɛri la yiŋ tuma. Kamani nimaani a yi sabi bachi namda. Di wuhiya ni di nyɛla di pun bela Dagbani kpiidiya ni a ni nya ka di yina kpe ŋ-ŋɔ, a yi dihi di zuɣu ka chaŋ ti dihi nimbila maa, di nyɛla di yɛn yuui li zaŋ ti a ka a karim lahabali shɛlikam zaa a ni bɔri zaŋ kpa bachi namda polo. Dini n-doya ŋɔ. So a yɛn vihi binshɛɣu Dagbani Wikipedia zuɣu, lala adaka waɣila ŋɔ maa ni ka a yɛn kpe nti dihi a ni bɔri shɛli maa. ka a ni bɔri shɛli maa ka di buɣili bahi na ka a zaŋ li ku bukaata shɛli a ni bɔra. N tɛha Dagbanli Wikipedia zuɣu di nahingbana shɛŋa din ku n kpa talahi n zaŋ ti di bahi baŋ di ŋun nyɛ ninvuɣu palli bee ŋun nyɛ sanu n kpɛri na Dagbanli Wikipedia ni o gba ti tɔhiri sabiri ka n zaŋ wuhiya ka ni di ku n yɛli maa di nyɛla din galisi. amaa saha maa dii bi galisi maa amaa din ku tu naai ku mi shɛli a ni nyɛ ninvuɣ palli ti nyɛla ban tɔŋ kahigi di zaaha. Saha ni yɛn saɣi ti ti ti zuŋɔ ʒiima shɛli m-bɔŋɔ, ka n dihi tabili naai nyɛla ŋun di anfaani pam zuŋɔ ʒiima ni. Di puhiya ka paɣi pam. Bakɔi din kanna naai yi saɣi, ti nyɛla ban lahi be di Dagbanli Wikipedia saha ŋɔ maa ni. Ka a di anfaani shɛli din beni Naawuni ni bo jɛlinsi.